Te wāhi ki a mātou i te pōkai tara nei. Ko te whakapakari i ngā tamariki nei, ko te whakaako i a rātou kia eke rātou ki tētahi taumata kē atu, He wā ōna.
Arā, ka tae ki te wā e ngaro ai ō rātou pakeke i runga i ō rātou marae, kua mōhio rātou me aha. E kore e tākiritia ā mātou waipu, ko wētahi ka aro pea e Poke. Kei te whakangungu mātou i ngā kaiako o aku tamariki mokopuna, i ngā iho pūmanawa o aku tamariki mokopuna. Mōhio ki te roa o tō manawa. Āe.
Ko te tūāpapa o ngā tikanga ko te reo. Te tūāpapa o te karanga ko te reo Māori. Ko te tūāpapa o ngā āhuatanga katoa ko te reo Māori. Nō reira, e ora ai ā tātou tikanga ki tētahi taumata tiketike, me whai tātou i te reo Māori ki tētahi taumata kounga. Ko ngā mātāpono o te whare, he o te kotahi, he o te katoa. Ehara pea tēnei i te wāhi mō te katoa. Ko ētahi, he mahi ki ā rātou. Tēnei te wāhanga mā te Irihia. Engari mehemea hihiko ana tō ngākau ki te pakanga i roto i tā tātou e pakanga nei, haere mai. Auie!
Hui e! Āe ki e!
Kei te mōhio tātou ko Kahungunu tētahi o ngā iwi i tino tāmia nei te reo Māori i konei, ā, mai runga ki raro. Me titiro tātou ki ngā wāhi i tere muia e te Pākehā. Ko Heretaunga, ko Ahuriri, ko Te Wairarapa, nē, koirā ngā wāhi i tere nei. te muia e te Pākehā, me āna tikanga, me tōna reo. Kei te maumahara au ki tētahi tuhinga i tētahi niupepa nā Wī Te Tai Huata i te tau 45 e kōrero ana aia mō ōna māharahara mō te ngaro o te reo ki roto o Kahungunu i tērā wā. Te kaupapa nui o te rīpūpū o te pukapuka o Tāngitimu He kōrero tēnei i tuhia e tētahi o mātou kaumātua e tiaki mītara. I te māharahara e ia mō ngā tamariki o Kahungunu kāre i mōhio ki tō rātou reo. Ko tae mātou te whakaako ngā tamariki nonohi, ngā rongo i a rātou mea ana, i a nui, i a rā, i a te mataaho, i a te matua, i a taketake. I ētahi wāhanga o Kahungunu nei, Kua whā, kua rima pea ngā whakapaparanga e ngaro ana te reo. Nā reira e tūmanakoni te ngākau, te kimi, ngā kōrero katoa e pānera i a Ngāti Kahungunu hei whakaako tonu. Nāna i tīmata ēnei kaupapa i ngā tau whitu tekau, ko Te Hau Wānanga tērā, i tīmata mai te tahuri a Kahungunu ki te ako i te reo, ki te ako i ngā tikanga, arā ka whakatūngia ko Te Kōhanga Reo, Nō muri mai ko te kura kaupapa, nō reira ehara i te mea nāku anō i tīmata tēnei pakanga e he kua roa e pakangi ana e Kahungunu, hoi anō te wāhi ki a au, he kawe ki taumata kē. Ka noho māua ko Te Wharehuia Milroy ki te kōrero mō te rautaki, me anga pēhea, me aha rā Kahungunu, me ēnā āhuatanga katoa. Ko te kī mai a Te Wharehuia ki a au ko tēnei nei, Ā! hei reira koe. Ne? Koe ra noho wana koro mai ki au, e toru noho wana kupu mai ki au, kare noa i wareware i au, a taka noa mai ki tenei ra. No reira, na tera au i hiahia ai ki te awhina i taku iwi, ki te awhina i aku hoa, ko te nui ngo ratou he raukura no nga kura kaupapa, He raukura nō ngā kōhanga reo, engari ko mātou katoa e kimi ana i te ara e pakari ake ai ō mātou reo, e eke ai ō mātou reo ki taumatekē atu. Mai mai tēnei moemoeā ōku, ā, ka mutu, ko Tīmoti tonu te kaiwhakaaweawe i a au. Kāre tā te whakahara rātou ki ngā rōtana Māori. Kua roa a Tīmoti e whakapātaritari mai ana i a au e mea ana, ā, E hiamoe ana koutou, e koretake ana koutou, ā, matike mai koutou ki runga me ēnā momo kōrero katoa. Ka rawe ki au ērā kōrero, ko ētahi ka pāma mai. He nui te kaupapa ki a koutou, ā, tēnā whakaaro ki ake tērā kōrero. Ko ētahi ka pā mai i ēnā kōrero, engari he rawe ki a au nā te mea ka noho hei, hei whakaaweawe i a au. Te whakaaro.
Ko te pōkaitara he kaupapa e whai nei ki te whakatangata whenua i te āhua o tā mātou whāngai i te mātauranga ki ngā tauira i roto i te hoatu i ētahi mātauranga e taea ai e rātou, ō rātou waka te whakatere. a ki nga kura o Hawaiki. E whaia ana i roto i tenei kaupapa ne? Etahi mātāpono i wānangatia ai e mātou i te whakatūnga o te whare, Tūnui, Noho Iti, Tiakina te whare, He o te kotahi, he o te katoa. Mā tō wehi e mohio ai ki tō māia, e rangona ai tō kauanuanu. Kapa kore, ne? He taumata, ikeike tera. Mehemea e rongo ana koe I ērā kōrero mō ngā mātāpono e tau ana ki roto i a koe, ka pai. Nau mai kua tae koe ki te wāhi tika. Mehemea uaua ana ki a koe ērā whakaaro, kei te pai, ehara pea tēnei i te wāhi mō te katoa. E uaua ka tae ētahi tauira ki te rā taumata i roto i te puta kē atu. He wāhi whakangungu. Ā, he wāhi e whiti ai te mātauranga i roto i a mātou, ki wāhi kē. Nō reira, anei te ara e āta whakairohia ana e mātou. Ka mutu, ko tōna aronga, ko, ko tēnei reanga hou. E tino tika ai tērā kōrero mō koutou. Kei te whakangungu mātou i ngā kaiako o aku tamariki mokopuna, i ngā iho pūmanawa o aku tamariki mokopuna. Ngā kaupapa e haere ake nei, Pohere Tuatahi. He kōwhiringa kei a koe, ā, i roto i ngā kōwhiringa katoa he peke nui mā te tangata mēnā ia e hiahia ana ki te whakaao Māori i tana ao. Tangata whenua mai, manuhiri mai i ngā pōhiri hukihuki e toru. I roto i tēnei kāhui pōkaitara nei, Koirā tētahi ātaahuatanga ki te whai i tērā hiakai ki te ako i te reo, ki te ako ki te karanga, ki te ako ki te whai kōrero. Kei te panaki mātou i a koutou, ka wai? Nō reira, ki au, ū, he taumata anō hei whai, mā tātou, ū, āe, āe rawa atu. Me mahara ngā kōrero, me mahara ngā karanga. Toru whā, toru whā, oh. Ehara i te mea kei te kāpō tātou. Ruarua noa iho ērā wāhine e ora nei, e mōhio nei ki te reo, e māia nei ki te tuku i te karanga e ruruhi nei. Tēnā tātou wāhine mā. Tēnei mea te karanga me te whaikōrero. Ki tāku titiro, ā, ehara tēnei i te ao taurikura. Nō reira, kua mate tātou ki te, ā, tahuri ki te hunga mōhio. Mōhio nei, māia nei ki te pīkau i ēnei mahi. Ka whakaaro ki tētahi whakataukī, ko te toenga e whakarārangi ana, ka kī au, Toru! Whā! Ko te manu e kai ana i te miro nōna te ngahere Ko te Mei au te kōwhiringa, anei te te arawhata ki au kia ruruhi kua hē kē te te whare tangata ā engari e kite nei ahau i tēnei reanga i tēnei ao hurihuri nei e kore taea tērā ā me te oranga tonutanga o ēnei āhuatanga, me te pupuri te mau ki tōna kounga, ki tōna taumata. Ko te whai noi mō tērā i te whiore o ngā kōrero i ngā pōra a, o te mahi tahi. E kore koe e rongo, mēnei ora ana tō matua kaua koe e tū, mēnei ora ana tō tuakana kaua koe e tū. Engari ko wai te mea e āhei ana, e mōhio ana. nē? Koe rā te kōrā ngā koroua i ngā tau whitu tekau ka whakamāmāhia tērā kawa i tērā wā. Koe anō.
Kia whakahokia ō mātou mahara, ā, ki ngā ako, ā, o tērā o ngā wānanga. Whakatū.
Ko te ngako o ā māua mahi ko te whakamāia, ko te whakapakari i ngā tauira i te wāhi ki te whaikōrero me te karanga mā roto i te. tuku wheako ki a rātou. Whakaitoto,
whāngaito, ngaro tikanga o te whakaitoto. Nā tēnei mahi nei, rua pūri, rua pūri, ia rānei, ka pai.
Ko te wheako te kaiako matua. Te wheako te kaiako matua i roto i ēnei mahi, i roto i te karanga me te whaikōrero. Ko aku whāinga mō koutou ko te mōhio ki tō oro i tēnei rā. I runga i te mōhio he wāhi haumaru tēnei, he wānanga tēnei e wātea ana rātou ki te toro, ki te whakamātau i a rātou anō. Whakaarohia ake tētahi whakataukī, whakatauākī, ka pai. Ā, ka haere takirua, ka, ā, ānō nei he poke. Ka puta e taku tuakana i a Ngāhuia te kupu Panaaki, ko te pana me te manaaki, ā, nā, ko māua tērā e panaaki ana i a rātou, ā, i tēnei o ngā wānanga.
Tētahi o ngā haepapa nē ki te kaikaranga. Ko te huaki i tērā wāhanga o te tangata e rere ai tērā te pouri. Koira tētahi o ngā rongoā kei te kaikaranga. Ko te hoatu te tangi. Kia, kia heke ai ngā roimata i te tangata, he, he tino rongoā tērā. Kei roto o Kahungunu nei ētahi e tino mōhio ana ki tērā taha o te pōuri.
Ātaahua. He tirohanga rānei?
Nā wai tērā. Ko te taha ki te heke haeretanga o te reo, kia paku roa ake tērā. Nē? Me whai hā. Āe. Me mōhio ki te roa o tō manawa, te hā, te manawa. E mōhio ana ki tērā te waenganuitanga o te ao kikokiko me te ao wairua me te huaki i tērā. E kite ai, e rongo ai i tērā te pōuri mō tētahi wā poto noa iho nei, ā, kei konei ētahi tino mātanga ana ki tērā mahi. Katoa e! Ātaahua koutou, ātaahua! Ko te whaikōrero, me pāorooro, nē? Me rongo te iwi i tō reo.
Kia tohu pea ngā rārangi. Ā, ka tū koutou ki te ātea i te rangi nei, nē, waimaria tātou i tēnei ātea, me kā iwi pērā o aku kaitā. Engari, ka tae koe ki ētahi marae, o Ewa. Kāore te kaha tō reo, Ewa, kāre rangona ō kōrero. Ka pai?
Tūnui, Noho iti i te rawa kei runga i ō pokohiwi te mana o te iwi. Nō reira, tērā tētahi wā kotahi nei e pai ana ki āhua whakaihī. Ka taea e koe tēnā taumata hou e tekau meneti.
He tino whakamātautau tērā i te tangata nā te mea i te wā kei reira tō reo, nē, kei tētahi anō wāhi koe, Mehemea koe e raro ana i te tihe o e o. Ane kua tihe koe ki mate he. E rongoa ana te kato i ia kupu, kaore e taea te huna, te i, te ki, te a, te o, ne? No reira ka mohio te iwi mehemea hapa ana to reo. Akuni kaore koe e wero i te tangata engari kai te wero koe i te kaupapa. Ka mutu, te wā kei konei ngā kaiako, koinei te wā e tika ana kia hapa e taea e mātou te whakatika. Koirā tētahi tāera i konei i te pōkaitara, nē? Tuia ki runga, tuia ki raro, tuia taku kahere tangata. Takina, tuia ki runga. Kia mārama ngā tauira, ko te mahi tiaki marae. he mahi uaua. Nō reira, kaua tātou e haere ki runga i ō tātou marae me te takahi i te mana o ō tātou mātua, o ō tātou pakeke, i ō tātou kaumātua. Haere ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Hoa, ki Hawaii ki Wāhao! Ko te mahi kē, ko te pupuri i tētahi taumata o te kounga ka tae ana ki a koe, ka riro ana rānei māu. E tiaki te wāhi ki te pai, whakatutukihia te rātaumata, nē? Kawe tawhiti konei, nē? E moe ana mātou, koinei tētahi o ngā tino whāinga i roto i te pōkaitara, ko te whakarite i tētahi reanga ki te piki ki runga i ērā pae ā tōna wā. ā te wā e whakaaetia ana, ā te wā e pīrangitia ana, ā te wā kua mōhio ngā tauira kua whai wheako i te ao, ana, ka moea ērā wheako ki ngā mātauranga i whāngaihia atu ai i konei i te pōkai tara, ka tau.
Kei te kite mai tātou i ngā iwi o te motu, kei te hoki anō ki te taketake o te o te whakapono Māori, o ngā kawa tawhito, hei whakatūwhera whare, hei kawanga whare, hei tohi tamariki, hei tūā, hei pure, hei aha noa iho nei, ko Matariki anō tērā. Ā, nō reira, koirā tētahi o ā mātou āhuatanga, ko te rangahau ake i ngā kawa, i ngā karakia a ngā tīpuna o Ngāti Kahungunu, ā, koirā tā mātou e hoatu nei ki ēnei. Kia whakamau ai kia tēnā, tēnā, aumi e, ui e, tāiki e. Ā, ko te nuinga o ngā karakia nei, kua roa, e takoto ana i roto i ngā pukapuka, kua roa e wātea ana ki te tūmatanui, ehara hoki i te mea kei te, ā, hoatu mātou i ngā mea e tapu tonu ana, kua roa wēnei e whakapukapukatia ana. Kai te ringa raupā e whiu nei te toki tāra i te waka wairua. E eke nei tātou ki runga i te moana o reo Māori, ki a koe taku tuakana. Ko te whakatau ki au ki te kawa Māori anake i roto i te whare, nē? Ki au he wāhi nui tēnei i roto i te whakarauora tikanga i tō tātou iwi. Tēnā rā koe kai te pā whakawai. Ka mutu e kitea ana, i roto i tēnei reanga, ko ētahi o mātou kei te māharahara i te nui o te whakaaweawetia o ā tātou tikanga e te Hāhi, nē? E te whakapono i kawea mai ai e te Pākehā ki runga ki ō tātou whenua. Ā taku whakauru au! Ā taku rū i te taraku! Ko ētahi o ngā tauira i roto i tērā āhuatanga, pēnei me te pōwhiri, me te whai wāhitanga atu o ngā hīmene me ngā īnoi, ngā karakia hāhi, ērā whakahaeretanga. E mōhio ana tātou i mua i te taenga mai o ērā, i a tātou kē, ētahi anō whakahaeretanga. Nō reira he whakahoki i ērā, he whakarite i tētahi wāhi e ora ai. a ērā ā haere ake nei. Kia ora tātou, kua whakawhāiti mai nei i runga anō i te reo karanga o Tāne Te Wānanga ki raro te tāhuhu o Taupunga e tū nei. Ehara i te mea, i roto i tā mātou whakatau kia kaua Māori anake i roto i te whare, e kī ana mātou kei te hē ērā whakapono, ka mutu kāre mātou e pai Ā, kia kīia tēnei whare he whare tānono i ngā hāhi, i ngā whakapono kē. Engari koinei tā mātou tiaki i te kawa Māori hei pūtake, hei tūāpapa mō ngā tikanga Māori. Tēnā koutou, huri noa, kia ora tātou ki te Motu Atu. Me mahara ia! Ko hea te wāhi i Aotearoa

e tātou te hunga whakapono ki te ara atua, kia pērā ki roto i ō tātou whare ki runga i ō tātou marae, me te kore i māharahara, nē? Kia ora ngā kaiwhakarite i a tātou. Tērā kia ora tātou i tā tātou manuhiri tūārangi.
He aha tātou i whakaae ai kia taki tātou i ā tātou ki mua i a rātou he whakaiti tērā i a rātou, engari kia taki rātou i a rātou i mua i a tātou? E pai ana te ra? No rerekare ma kaare aku mihi. E rereke ake e a i a o koutou hoa i tenei po. I rangona ai ta matou i hoatu ai ki a koutou enei wananga e toru e noiho nei anei o tatou rangatira kua tae mai nei ki te hora i o raua mohiotanga i o raua matauranga ki a koutou. Wete, wete, ara tū, ara te, ara tau. Ko te nuinga kei runga i ō tātou marae e pupuri ana i te mauri o ngā paepae o Kahungunu kāre i pērā rawa te waimaria, kāre i rite te waimaria ki ērā rā. Kāre i haere ki ngā whare wānanga, kāre i āta whakaakona. Ko wētahi he ringa wera, i tōia mai i muri ka whakanohongia ki te paepae, nā te kore o wētahi atu. Ko te pūmahara kei ngā kaumātua nei, he mea nui tērā. Ko te wheako, he mea nui tērā. Kāre taea te ako te wheako i te whare wānanga. Me puta rā koe, kia kite koe i ngā tini āhuatanga i runga i ngā marae, hei reira ka tino pakari. Tihei mauri ora! Nō reira, ko tā mātou e tino whakakipakipa nei i ngā tauira o te Pōkai Tara, e hoki koutou ki ō koutou marae. Nō te mea, He wā tōna, ka riro mā koutou e tā te kawa, mā koutou e whakatau ngā tikanga ki runga i ō koutou marae. Turakira ki runga,
Marutu ki rara, Marutu Ko tā te Māori nē, ahakoa he pai ngā mahi, he taumata anō hei whai mā tātou. He tama raikura taku i mahina. Nō reira, ahakoa, ā, ka tae pea ki te. Wā, ka rima tekau taku pakeke, ka ono tekau, ka whitu tekau. Tērā pea kua pai te kaha ki ngā pae kōrero, pae karanga. Hei Māori rā! Kōrero e tōku rā hei! Timu ā, timu ā, timu e! He takirua, nē? Haere tahi ana te taha tāne me te taha wahine i roto i ngā whakahaeretanga pai Ā, ki runga marae me pērā. Ka rongo te mōhio ki te whakairo i te kupu. Ko te mōhio ki te ārahi i te iwi, i te manuhiri e tae ana ki a koe. Kihai!
Mauri ana! Ko te tikanga o te kupu pōkai tara nei, he huinga rangatira. Rātou ngā manu ariki i whakataka pōkai ki a rātou. Ko te tino whāinga o tēnei whare wānanga ko te whakatipu i tētahi ope taua reo Māori, tikanga Māori, kawa Māori, hei āwhina i ngā marae kāinga huhua o Ngāti Kahungunu mai runga ki raro. Pūnangananga ki tawhito o te rangi e tū nei. Kōrero ki ngā kaumātua, He aha ō rātou mōhiotanga? He aha tā rātou i kite i a rātou e tamariki ana? Kei rā te mihi atu ki a koutou. Engari, me mōhio koe he aha i pērā i te tikanga, he aha i pērā i te kawa. Tēnā tātou katoa. Pinepine te kura. Nō hea tērā tikanga, nō hea tērā kawa? Hūti taha haka! Kei ō rātou ringaringa ngā koengo o rātou mā. Tātou e takatū nei i te ao, i te pō, i te ao. Ka mōhio ngā tauira, ā, mehemea ka rau e kōrero Māori ana ki ngā tamariki. A te korou whakataua e noho ki te ao, au rawa tapu. Ā, ka tau atu ki a Tātere. Ka mutu, ko au tētahi i roto i te tō taua reo Māori o Ngāti Kahungunu.

Ka rawe ū ngā pae tāwhi, ngā wi whakaokawa mai anō, ka pai. Ana. Kia ora tātou. Kia ora. Tēnei mea ki au, tēnei mea te noho ki runga i ō tātou pae. Ānō nei ko koe te māngai o tētahi motu. Nā ko tō mahi he waha i ngā whakaaro o tō, o tō iwi. Kei ō rātou ringaringa tērā. Kei a ia tōna anō mana whakahaere, nē, āna anō tikanga, ōna anō kawa. Ko te tukunga ihotanga o te reo, kei reira kē te ora. Ki te kore ēnei tauira e kawe i tērā haepapa, ki reira pea tino raru ai tātou. Ēnei wānanga nei, he pēnei rawa. Te iti, i tō haerenga reo, i tō ao. He pai anō hei whai mā tātou. Kei te koke tātou ki taua ao taurikuratanga. Ko tā mātou tuku i ēnei pōhiri hukihuki ki a koutou, ko tā mātou ngana ki te uta i tētahi wheako ki runga ki a koutou.
Whakarongo ki ngā mea pakeke. Whakatauhia nā tikanga. ā, tāngia te kawa, engari kia mōhio koutou he aha te taketaketanga o tērā āhuatanga. Ka mutu kau e teka, kau e rūkahu, kau e hangahanga kōrero noa iho. Me mōhio koe, mēnā i takea mai tērā kawa i te waka o Tākitimu, he aha tōna whakapapa. Kia maumahara tātou, ko tā koutou ka mahi tēnei ata, ka noho koirā hei kawa mō te kaupapa. Me mōhio koe ki te whakamārama. ki ngā mea e hehe ana ki te ako. Kau e mea atu, kei te pēnei i te mea. Nō te mea ko tēnei reanga ināianei, he reanga piringi mōhio ki ngā mea katoa. Nō reira, ko tā koutou he whakatauira i te tapu o te mihimihi, i te tapu o wā tātou whakahaere. Ko ngā kōrero, me eke, ehara i te mea me roa, engari me tika, me rere, me hāngai, nē. He wairua pākiki hoki, kei te pirangi mua he hāhi pērā, he hāhi pērā ai. Nō reira koirā tāku ki ngā tauira o te pōkai tara, e hoki koutou ki ō koutou marae.
Ko ōku whakaaro mō ngā kaupapa Māori katoa, ko te anamata o ēnei kaupapa katoa, ko te whakamoenga o ēnei kaupapa i runga i te mōhio kua horapa kē ngā mātauranga, kua horapa kē te reo, kua horapa kē ngā tikanga, ki Aotearoa whānui. Hoea rā, te Pākūhātanga, Rongomai Puriora, tamaiti rā te awatāhi. Kua kore he take. Kua kore he take mo enei kaupapa nā te tangata whenua o te noho o te reo me ngā tikanga ki roto ki tēna, ki tēnā uri Māori huri noa. E mihi nei, e tiaki nei, e manaaki nei i a tātou haramā ai Hara mai! Tomo mai! Koira te anamata, te pae tawhiti.
Ka riro nā Timoti i whakaingoa, ko te pōkaitara. Ka rongo i tērā ingoa, ka whakaaro e akene kei te whakanene mai te kaumātua, kei te whakatoi mai te kaumātua, mēnā koe ka āta whakawehewehe i tērā kupu, ā, hoi anō. Waiho ake tērā ki te taha.
Arā ngā taonga i roto i te whare tapere, i te whare tapere o tātou tūpuna, nē?

Nō Papa, nō Rangi, wā rātou tamariki, ērā momo. Utaina taku kawe nei, hei! Ko ngā wawata o aku tūpuna, o aku mātua tūpuna, ki roto i ahau. I thought somebody was supposed to come on now. Kite au i ngā mahi a Billy T i runga rikoata.
Morrison Sinbin. Harold Morrison mā. What great legs he's got! Prince Tui Teka.
Otirā e hine. Ngā waiata katoa, kua waea tātou katoa ki ngā mahi, ki. Ki tēnei mea te ngahau Māori ake nei. Ki te aroha e ipo.
Ko rātou kē te hunga tino parea i te huarahi mō te kaiwhakaari, kaiwhakangahau Māori.